Y si bo mira bon aya banda aki nan sa como bo mira pero e nan tin bo ta mira tin e piedra nan di antes pero tin un problema e renbak ta kibra cu otro palabra cu ora awaceru cay e renbak no por ta util e awa ta cay aden sali pafo pasobra no tin nada bon pa wanta e awa aden. Awor si bo bai lesa den Jeremias dos dies tres, bo ta mira kon Dios ta bisa su pueblo, Mi pueblo ta dòbel kulpabel, nan ta bandoná Ami, e fuente di awa bibu, i nan ta bai traha rembak Yen di sker ku no ta wanta awa. Ke men nan ta hasi dos kos malu, nan ta bai laga Dios i nan ta traha renbak. Ke men por ta haya un komparashon kina entre loke ta bibu i loke ta stagná. Pasobra den e renbak e awa ta keda pará i e por asta bomba, tur sorto di kos por kai den e renbak i kontaminá e awa akí i despues e renbak ta haña sker tambe riba dje i bira inútil. E pueblo di Israel a bandona Dios y a traha diosnan falso. Nan a bay depende riba un otro fuente, un fuente cu ta stagna, pero cu al fin al cabo ta laga bo bashi, sin nada. Un fuente di awa bibo ta para pa bida. Den e riunan aki tin bida. E otro cos ta semper etey y e ta kore kontinuamente. E no ta un kos ku bo tin ku bo e koba pa hañi, e teinan kaba. Ke men, awo Dios ta bisa, Wak kiko bosnan ta hasi, bosnan ta bandoná Ami, e fuente di awa bibu, pa bosnan bin traha renbak ku no por ni wanta awa. Ke men, ku otro palabra ta bisando bo, Bo ta hasi kos riba bo mes, anto ora hende hasi kos riba nan mes e kos ta sali robes. Despues di basta cana nos a yega na loke ta mas comparabel akinan cu awa bibo. Anto mi kier a mustra bosnan djis un parti di dje. Caminda pa ta mira e awa di e dam aki ta cuminsa cori kinan, anto. E ta simulá loke nos lo a yama un awa bibu, e awa ku ta kore. E kos interesante ta ku Dios ta bisa, Asina ke e ta pa nos. E ta keda kore, e ta keda refreská, e ta keda saturá. E promes akí nan ta un promes hopi pero hopi bunita, ku Dios ta bisa, Ami ta bo awa bibu. Ami ta ei pa refreská bo, ami ta ei pa proveé pa bo, ami ta ei pa yuda bo. Ora bo ta biba den mi, bo tin bida. Ora bo ta den mi, bo no tin di wòri ku e, si bo ta bin haña awa òf nò, e awa t'ei, pasobra Dios t'e awa ei. E ta esun ku ta yuda bo den e sirkunstansianan mas doloroso, e ta esun ku ta kompañá bo den momentonan ku bo por ta sinti bo mas so. Pero ta yammer! Ku hende ta bandoná tur e kos bonnan aki pa kos nan traha ku nan mes man, ku nos sa ku tur kos ku nos traha un dia ta kaba, un dia ta kaba na nada. Ta p'esei no bandoná E fuente di awa bibu semper keda pegá n'e, pasobra Hesus a bisa ku e spiritu santu lo ta manera riunan di awa bibu, e ta sali for di bo paden. Esaki ta papiando di e bida ku E ta duna nos, e bida Ku e awa, ku ora nos ta connected ku Dios, e bida ei nos tin tambe. Tempu e spañonan a yega na Kòrsou, Aña nan es kuater nobenta i nuebe n'e na ta tin algu den e region di Santa Barbara. Ta pesei Santa Barbara yama Spanse water paso ta einan nan ta tin e prome pos, e pos historico di Kòrsou, e pos di mas bieu ku nos sa di dje di Kòrsou ta na Santa Barbara. Pero tin un kos mas, anto si bo mira ke einan. Nos ta en e ruinanan di e úniko misa òf iglesia ku e spañónan a traha. Un sobra mashá di dje ta tòg lo ta grei pa bo wak. Nos ta manera deep in the jungle. Yen son piña tur kaminda anto mi kier sa mi a yega na un, ah bon, aráña. Esaki ta e pos histórico di Kòrsou. E pos aki tabata e fuente di mas importante un tempu di awa fresku pa Kòrsou entre dieskuater nobenta i nuebe te ku dieseis trinta i sinku. Ok, ke mentras di mi kinan nos tin nos ke pos di de kere pos di mas bieu di Kòrsou ku ami sa i siento hopi bieu pero tin un problema nos no por yega den e pos mes manera mi ta mira e mata aki tras tras di mi ki tin un mata ku a kai nèt den e kaminda ku ta stroba pa bo yega einan pero. Pero mi sa kiko lek ami wak, na mi wak mester tin un manera. Djis imagina bo kon aki nan tur hende lo tabata bini pa bin buska nan awa. Si mi djis mira kon bèrdè ta kinan, mi ta pensa, wow, antes lo tabata mas bèrdè ainda, pasobra e nivel di awa tabata hopi mas haltu. Un koko bo ta pone bo para ketu, anto bo ta bisa. Mira kon un fuente di awa, awor ki nan no ta un fuente at all mas di awa pa niun hende. Den Beibel, bo ta mira ku Abraham tabata un hòmber ku ta koba pos. Anto, un dado momento despues ku el a muri, e enemigunan di su yu Izaak a dèmpel e posnan, anto e awa stoi kore, anto bo mester sa den un lugá árido manera Israel, posnan ta. Hopi importantenan ta krusial pa mantenshon di bida. Pero, ora enemigu bini anto nan ta dèmpel e pos, pon por haña awa mas. Ki bo tin ku hasi? Bo tin ku limpia e pos, bo tin ku saka e piedranan for di e pos. Pero akinan nos tin un pos ku, ya, mi ta mira ku niun enemigu a bini dèmpel e, pero el a pèrdè su awa. Anto ki lo bo tin ku hasi? Bo tin ku bai mas dip pa bo haña awa. Awa, esaki ta pa mi ta e lès di enter e asuntu akinan. Mesun ku nos a papia di na Landhuis Bloemhof, kon nos a mira kon e renbaknan aña sker. Pero ei mes bo tin ku pensa. Kon mi bida spiritual ta? Mi ta keda den konekshon ku Señor òf. Mi ta laga mi bida spiritual pa Su kuenta? Si bo lag'é pa Su kuenta, Esaki ta bay ta e resultado. No ta bay tin nada nada mas di awa den e pos. Anto Hesus a bisa nos un kos masha importante mes, ku nos mester ta connected, nos mester ta conecta kuné. Ora nos ta den dje, nos lo carga fruta. Na momento ku e vena di awa ey, na momento ku e no ta available mas of el a e nivel di awa baha mas, e pos ta cuminsa seca. Enton nos dedicacion. ku Dios ta algu ku bo tin ku mantené diariamente. Bo mester tin un bida di orashon. Diariamente bo mester buska Señor, si no e pos ta seka. Si no e pos ku un tempu tabata un gran alegria den bo bida, despues bo ta bisa, Ta ke ke a pasa? Mi no ta sinti manera antes mas. No, bo no ta sinti mas pasobra e kos akinan. Ta algu ku diariamente. Bo tin ku mantené, bo Tin ku buska Dios tur dia, si no e pos ta seka. Anto pa great ku un tempu e ta ta, e ta bai pèrdí. E enemigu ta bini pa hòrta nos alegria. E enemigu ta bini pa kita nos nos focus for di riba Dios. Anto asina ei e pos ta bai seka. Pero ta nèt den momentunan ei bo tin ku bai koba. I ora bo koba bai mas abou, bo ta yega bèk na e awa. I e pos akinan, ami ta kere ku e pos aki lo por bira un pos. ku ta duna awa, ku tin awa den dje. Pero ya, ta ken ta bai hasi e kos ei den tempunan aki? Pero ya, e ta eksigí renovashon, e ta eksigí ku bo tin ku hasi un esfuerso pa koba bai mas dip. Asina tambe nos bida kristian ta. Bida kristian no ta simplemente sinta anto wak kiko ta bai pasa. Bida kristian ta buska Señor I laga e obra tur dia di nobo den nos bida. T'ei nan, bo ta haña bo fuente di awa bibu. Hesus a bisa, Sun ku keda den dje, riunan di awa bibu lo sali for di su paden. Bida, e ta papia di bida, alegria, goso den Kristu. I e riunan aki, tin bianan ta djisa i bou, anto nos tin ku bolbe bai bèk na e riu, pa asina e por kuminsá brota atrobe. Well, laga nos mou akonos man sali fe jake bo.